Sou, gudde Mëtteg. Ech si frou, haut de Mëtten hei zesummen ze stoen mam Dokter Alain Schmit, dee bei eis an dem Ministère als Coordinateur national ganz vill mat gehollef huet iwwert déi lescht Woch, eise Gesondheetssecteur ze reorganiséieren an esou opzestellen, datt mer gutt duerch déi Kris kréie kommen. De 16 Mäerz mam Confinement huet immens villes am Land geännert, fir eis alleguerten. D'Liewen ass anescht ginn, an eise Gewunnechten, an eiser Aarbecht, an allem am Fong geholl. Mee et ass och am Gesondheetssecteur ganz anescht ginn. Mir hu Strukturen en place, déi mer esou net kannt hunn. A bemol wor et net méi normal, einfach bei den Dokter ze goen, wann ech wollt, mee de Mot d'ordre wor just nach dat, wat urgent ass, déi grav Casen sollte gekuckt ginn. Dëst, fir bannent ganz kuerzer Zäit ze reagéieren op e Virus, dee mer esou net kannt hunn, an dëst, fir eis prett ze maachen, justement mat eisem ganzen Environnement, wat mer bis dohinner kannt hunn am Gesondheetswiesen, fir kënnen deem Virus fass ze ginn, wann e kënnt. Et ass och drëms gaangen, d'Verbreedung vum Virus anzedämmen. D'Idee wor, nom Motto Bleift doheem, och ze evitéieren, dass mer eis all ze vill bewegen, dass mer wierklech just nach eraus ginn, wann et onbedéngt muss sinn. An an deem Sënn sinn och d'Aktivitéiten am Gesondheetssecteur wierklech erofgefuer ginn. Virun allem awer sinn d'Capacitéiten eropgesat ginn an de Spideeler, dass sech prett gemat ginn, si Statiounen ageriicht gi fir Covid-Patiente kënnen ze behandelen, et sinn Leit liberéiert ginn, déi net méi an deene Servicer geschafft hu wou se virdru geschafft hunn, mee déi do an den Asaz komm sinn, wou mer eis drop agestallt hunn wierklech iwwerfall ze ginn, iwwerfall ze gi mat enger Well u Covid-Patienten. Dank dëse Mesuren ass d'Bild haut en anert. Mir hunn haut erëm eng normal Situatioun an eise Spideeler, relativ normal. Et gesäit alles nach no Covid aus, mee mir hu séier wéineg Patienten zu dësem Zäitpunkt. Dat weist eis, dass déi Mesuren, déi mer geholl hu wierklech gegraff hunn. A mir gesinn och, dass deen onermiddlechen Asaz engersäits vun den Dokteren a vum Fleegepersonal, mee och vun ganz villen anere Leit, déi am Asaz waren, fir dës ganz Strukturen ëmzebauen, seng Friichte gedroen huet. Et ass awer och esou, dass een esou eng Situatioun net op Dauer kann halen. Dat war eng Mesure d'urgence. Ech hunn et schonn oft am Bild ausgedréckt, Mir hunn d'Handbrems gezunn. Mir hunn d'Handbrems gezunn, fir schnell kënne prett ze sinn, fir schnell kënnen anescht ze reagéieren, eis anescht ze organiséieren. Dat Ganzt huet natierlech och e Präis. Et ass eis vun Ufank un bewosst gewiescht, dass et net méiglech ass, op Dauer d'Gesondheetsservicer erofzeschrauwen. Leit brauchen hir Fleeg, si musse kënnen, chronesch Patiente musse kënne behandelt ginn. Preventiounsmedizin muss kënnen ulafen. An an deem Sënn ass elo de Moment, wou mer prett sinn, och no ganz ville Gespréicher mat de Leit vum Terrain, fir an eng nächst Phas iwwerzegoen, wou mer parallel zu enger enger Preparatioun, déi ëmmer nach wäert en place setzen, well de Coronavirus ass nach net laanscht, dat heescht parallel zu enger D'Preparatioun, déi mer stoen hunn, wou mer zu all Moment och nees kënnen ons Capacitéiten eropfueren, fir Covid-Patienten och a méi enger héijer Unzuel ze versuergen, wäerte mer et méiglech maachen, lues a lues nees déi normal Aktivitéiten ulafen ze loossen. Ech géif just nach eng Kéier drun erënneren an eisem Ëmfeld, wat geännert huet, well dat meescht wäert bestoe bleiwen. Et gi kleng Ännerungen par rapport zu deenen extra Covid-Mesuren, déi en place sinn. Dat heescht, mir wäerten och nach weiderhi Centres de soins avancéë gesinn hei zu Lëtzebuerg, déi prett sinn, fir Covid-Patienten entgéintzehuelen. Mir wäerten och weiderhin, an ech hoffen och esouguer an Zukunft, verstäerkt kënnen op eisen Outil vun Téléconsultatioun zeréckgräifen, deen en Zeeche vun der Zäit och ass a grad an dëser Covid-Zäit gewisen huet, wéi utile e ka sinn. Mir hunn zu dësem Zäitpunkt Urgences dentaires lafen, do kommen ech nach eng Kéier drop zréck, déi wäerten och bestoe bleiwen, op jiddwer Fall nach eng Zäit. Mir hunn Permanencen mat Lynn de Garden an eisen Alters a Fleegeheemer, déi ganz wichteg sinn an déi mer och nach mussen bäibehalen iwwert déi nächst Wochen, jiddefalls esou laang, bis mer dëse Virus wierklech richteg am Grëff hunn. Mir gi besser eens haut domadder, mä am Grëff hu mer en nach net. Da bleiwen och weiderhin an eise Spideeler sou genannte Covid-Filièren, dat heescht déi ganz Separatioun, déi mer en place gesat hunn an de Spideeler, fir wierklech propper getrennte Flüen ze hunn tëschent Covid-Patienten an anere Patienten, déi wäerten oprechterhale ginn. Wat bedeit et elo, datt elo eng Reprise vun der medezinescher Aktivitéit ass? Ma dat bedeit, datt sämtlech Dokteren, alleguerten, souwuel déi, déi liberal schaffe wéi och déi, déi ugestallt sinn oder déi an der Sportsmedizin, der Schoulmedizin oder der Aarbechtsmedizin aktiv sinn, erëm kënnen zréckfannen an hir normal Aktivitéiten. Dat betrëfft och d'Zänndokteren, et betrëfft d'Veterinären, et betrëfft. Psychotherapeuten an donieft och all déi Gesondheetsberuffer, déi ënnert d'Kadergesetz vun 1992 falen. Ech zielen déi enker op, well eise Communiqué deels mëssverständlech war op deem Punkt. Mir haten dat just à titre d'exemple opgezielt. Mee et sinn, ech betounen dat, all déi Gesondheetsbesuffer, déi ënnert dat Kadergesetz falen. An dat sinn d'Infirmieren, dat sinn d'Masseurs-kinésithérapeuten,

wäert Der nach ëmmer Zeeche gesinn vun der Präsenz vun dësen extraen Infrastrukturen, déi en place sinn. Dofir ass och d'Reprise vun den Aktivitéiten u ganz speziell Oplage gebonnen. Dës sinn iwwert eng Ordonnance vum Direkter vun der Santé, den Dokter Schmit, festgesat ginn, eng Ordonnance vum 28 Abrëll, déi och schonn verdeelt ginn ass iwwert déi eenzel Gremien, déi se da weiderginn bis op den Terrain. An dofir wäert och den Alldag am Gesondheetswiesen net ausgesi wéi virun der Corona-Kris. Hygiènesmesure wäerten en place sinn. Dat wäert Der mierken um Accueil, wann Der bei den Dokter kommt. Dir wäert et mierken duerch déi Aart a Weis, wéi d'Dokteren ugedoe sinn. D'Distanzmesure wäerten en place sinn an esou weider Ganz konkret ass den éischte Gest nach ëmmer deen, fir sengem Dokter unzeruffen. Dat heescht, d'Teleconsultatioun, den Telefon huelen, éischter wéi anzwousch higoen an sech an eng Salle d'attente setzen. Den Dokter ass deen, deen am beschte placéiert ass, fir sengem Patient ze erklären, wou hien elo am beschten opgehuewen ass, ob en en Hausbesuch wäert maachen, ob en an d'Praxis soll kommen oder ob et iwwer d'Teleconsultatioun ka gereegelt ginn oder awer ob et eng Urgence ass zum Beispill. Wa mer dann an der Praxis sinn, da gëlle verschidde Reegelen, bon, déi vläicht selbstverständlech sinn, pünktlech sinn, et soll een evitéieren, laang an enger Salle d'attente ze sinn, et soll een méiglechst och alleng an d'Salle d'attente kommen, ausser dass et indispensabel an dass eng Persoun, déi op eng Begleedung ugewisen ass, do ass dat selbstverständlech och méiglech. Da wäert am Accueil um Niveau vun der Praxis en éischten Check gemat ginn, ob iergendeppes drop hindeit, dass de Patient eventuell kéint Covid hunn. Dat heescht, dee Moment géif e schonn direkt am Accueil erausgefiltert ginn an op eng aner Plaz dirigéiert ginn, zum Beispill an e CSA, an e Centre de soins avancés, oder an eng Urgence gegebenfalls. E wäert och direkt eng Mask kréien, wann en an d'Praxis erakënnt. Heescht, schonn um Niveau vum Accueil wäert eng Mask ausgedeelt ginn. Do wäert och en Écran de protection mussen installéiert sinn tëscht dem Patient an dem Personal. An et soll och privilegiéiert mat der Carte bancaire bezuelt ginn an net mat Boergeld. Des Weideren ass d'Handhygiène extrem wichteg an dësen Zäiten. Ansoufern muss och geséchert sinn, wat wahrscheinlech eng Selbstverständlechkeet ass, dass jiddwereen Zougang op eng Toilette huet, wou en sech kann d'Hänn wäschen an desinfizéieren. Et wäert och e bësselchen anescht an der Salle d'attente sinn. Et wäerte keng Zeitungen an Bibeloen do leien, well mer dat jo gäre méi reegelméisseg desinfizéiert hätten. Och dat sinn Hygiènesmesuren, déi en place wäerte gesat ginn, dass wierklech reegelméisseg gebotzt gëtt an desinfizéiert gëtt an och no Méiglechkeet gelëft gëtt. Wat ännert nach? Ma et ännert sech, datt ab der nächster Woch déi Filière an de Centres de soins avancés fir Net-Covid-Patienten wäert ofgeschaaft ginn. Doduerch, datt déi normal Aktivitéit nees wäert ulafen, ass et esou, datt ab dem véierte Mee dës Filière ofgeschaaft wäert ginn. Si kann zu all Moment, zu engem spéideren Zäitpunkt, falls dat sollt néideg sinn, ganz schnell erëm eropgefuer ginn, mee mir hu gesinn, opgrond vun der Zuel u Leit, déi dorobber zréckgegraff hunn, dass dat am Moment net méi wierklech noutwenneg ass. An et ass och net ganz kohärent, wann ee seet, dass déi normal Aktivitéiten nees ulafen, soudass déi CSAen an den nächste Woche jiddefalls wäerte virbehale bleiwen, fir Patienten, déi Symptomer hu vu Covid an och wierklech esou ausgeriicht sinn, dass dës dann do wierklech gutt kënnen en charge geholl ginn. D'Auerzäite wäerten och ugepasst ginn. Dat och opgrond vun den Zoulafzuelen, déi mer gesinn hunn. Dat kënne mer liicht allégéieren. Dat ass haut nach bei vu moies 8 bis owes 8. Déi wäerten an Zukunft da vu moies 10 bis owes 6 nach op sinn. Dëst natierlech ëmmer am Kontext vun anere Strukturen, déi jo och prett sinn, notamment um Niveau vun den Urgencen, fir Patienten opzehuele falls et muss sinn. À terme wäerten och d'Maisons médicales nees opgoen, dëst fir d'Soins primaires ausserhalb vun den Horairë vun den Hausdoktere kënnen entgéintzehuelen. Dozou wäert den Dokter Schmit Iech méi Detailer ginn. An et wäert och an enger éischter Phas d'Linn vun den Urgences médico-dentaires nach oprecht erhale ginn, quitte dass déi och lues a lues erofgefuer ginn, mee an enger éischter Phas wäerten déi nach bestoe bleiwen. Donieft wäerten d'Patienten och erëm kënnen an d'Urgence dentaire vum CHL goen, sou wéi dat virun der Kris de Fall war. Ganz konkret fir eis Zänndokteren, dat war haut am Gespréich, Mir sinn eis bewosst, dass ganz vill Material elo muss an den Asaz kommen an dëser éischter Phas, wäert et hinne méiglech sinn, muer, dat heescht en Donneschden, Muer ass Donneschden, ech iere mech heiansdo an der Zäit, muer also tëschent eng an sechs Auer kënne si an der Hal Victor Hugo d'Material ofhuelen, dat ass haut esou mat eis ofgeschwat ginn, dat ass à disposition, soudass jiddweree sech do ka prett maachen. Dat ass grad am Beruff vum Zänndokter natierlech immens wichteg, wierklech deementspriechend Equipementer ze hunn. An da géif ech och nach vläicht eng Kéier kuerz op d'Spideeler agoen. Och an de Spideeler soll de Wee an eng Normalitéit elo ufänken. Si wäerten opgestallt bleiwe mat deenen zwou separate Filièren, ech hat et virdru scho gesot. Dat heescht, brauch ee keng Angscht ze hunn, an e Spidol ze goen. Dat ass alles ganz kloer getrennt, konnt ech mech och selwer dovunner iwwerzeegen op enger ganzer Rei Visitten, déi ech hat iwwert déi lescht Deeg a Wochen. Dat wäert esou bleiwen. Allerdéngs wäerten déi Espacen, déi elo reservéiert ware fir Covid-Patienten, lues a lues erofgeschrauft ginn, sou datt d'Aktivitéiten à géométrie variable kënnen erëm lues a lues zeréck an eng Normalitéit och fannen an de Spideeler. Dat Ganzt ëmmer nach mat der Idee am Hannerkapp, datt wann eng zweet Well kënnt, datt ee ganz schnell preparéiert ass fir nees lues a lues aner Palieren, oder net lues a lues, och ganz schnell, wann et muss sinn, Palieren ze aktivéieren, fir dann erëm an dee Modus zeréckzekommen, wéi e wärend der Kris gegollt huet, oder nach ëmmer an der éischter Phas vun der Kris gegollt huet. Voilà, dat war vu menger Säit. Ech géif der ganzer Belegschaft an dem ganze Personal an all deene Leit, déi an dësem Secteur aktiv sinn, e ganz, ganz grousse Merci soe fir hir Zesummenaarbecht. Mir hunn ons alleguerten zesumme vill Gedanke gemaat, wéi een dat dote kéint hikréien, a sinn haut zouversichtlech, dass dat och gutt wäert iwwert d'Bühn goen. Ech géif dem Dokter Schmit vläicht d'Wuert gi fir aus der Säit vum Medeziner dat nach ze beliichten. Jo, merci, Madame Ministesch. Vläicht ergänzend zu deem, wat Der elo héieren hutt, kann ee soen, datt de Gesondheetssystem hei am Land effektiv an deene leschte Woche komplett ëmgekrämpelt gouf. Dat war néideg. De Virus war massiv ënnerwee an et ass do drëmme gaangen an enger éischter Phas fir déi Evolutioun do ze stoppen an der Saach erëm Här ze ginn. Dat ass gelongen iwwer déi lescht Woche mat deene Mesuren, déi d'Regierung geholl huet an déi mer all zesummen och gedroen hunn, fir datt et zu deem Resultat do kënnt. Lo stellt sech awer d'Fro, an ech mengen, dass dofir och vu haut déi Kommunikatioun eng Kéier stattfënnt, dass de Fazit deen awer ass, dass d'Leit tatsächlech Angscht kritt hunn, fir bei den Dokter ze goen, trotz Opruff, dass dat awer ëmmer nach méiglech war. Mir hate jo eng ganz Struktur opgestallt, d'Madamm Lenert huet et jo lo just gesot, vun dem Hospitalier goufen et eng ganz Rei Garde-lignen, déi agefouert goufen, speziell awer och ausserhalb vum Spidol goufen eng Rei Garde-lignen agefouert, an déi zum Deel och bis haut an nach weider wäerte bestoe bleiwen, fir eng optimal Versuergung ze garantéieren. Trotzdeem ass opgefall, dass d'Leit wierklech Bedenken hunn, an do muss een awer ganz kloer soen, dass déi Bedenken haut aus heuteger Siicht net berechtegt sinn. Et kann net sinn, dass, wa mer haut nach 130 Leit ongeféier am Spidol hospitaliséiert oder an de Spideeler hospitaliséiert hunn, deene géigeniwwer deenen zeg Dausende Patienten, déi haut net versuergt ginn, dat, dat ass net méi an der Relatioun. Dofir hu mer alles gemaach, an ech mengen, dass och dat, wat haut vu Mesuren ugekënnegt ginn ass, ganz kohärent ass an och sécherstellt, dass de Besuch beim Dokter, ob et elo an der Praxis ass, beim Zänndokter oder am Spidol, esou sécher ass, wéi et nëmme ka sécher gemaach ginn. All Mesurë wäerten esou ëmgesat ginn. dass dat Vertrauen och do erëm stattfënnt an och fir all Eenzelnen, dee vläicht seet, jo ech hunn awer dës Krankheet an ech muss déi Medikamenter huelen an ech sinn awer esou al, a sech perséinlech Froe stellt, wéi et da fir seng perséinlech Situatioun steet, déi Froe sinn duerchaus berechtegt, kënnen awer ganz einfach haut eebe mam Dokter iwwert déi Teleconsultatioun gekläert ginn. Dat ass de System, dee jo och mat dëser Kris agefouert gouf an deen de Leit och dann elo erlaabt, iwwert dee Wee scho mol eng Rei Saachen ofzeklären an dann, wann et dann néideg ass, dann awer eng Visitt beim Dokter an der Praxis oder eeben an der Poliklinik oder. wou och ëmmer, zousätzlech medezinesch Soinen dann kéinte gemaach ginn, och an der néideger Sécherheet kënnen duerchgefouert ginn. An ech mengen, dass deen éischte Kontakt ganz sécher en Novum ass, dee mer, wou mer all nach mussen e bëssen eis domadden, Offannen, mee esou ass et nu mol. Mir musse léieren, mat deem Virus liewen an well mir wäerten nach Wochen a Méint do hunn, dat ass net aneschtes méiglech, esou ginn et vläicht Verännerunge vun eise Gewunnechten, mee déi sinn awer minimal zu dem Enjeu insgesamt. Wann een also mat den Doktere Kontakt ophëlt, iwwer Telefon, kann een eng ganz Rei Saache klären. A fir de Rescht bleift et, dass et de Besuch an der Praxis elo ofgeséchert ass an och an de Poliklinicken oder soss am Spidol. Ech mengen, et ass wichteg, dass Froe vun de Leit kënnen esou gekläert ginn. An et bleift och, dass déi verschidde Mesuren, och déi speziell Approchen, déi an de Spideeler gewielt goufen, nach wie vor Bestand hunn. Et si jo d'Ekippe vun Dokteren am Spidol hu sech jo nei zortéiert säit e puer Wochen, an dat am Sënn vun deene spezielle Covid-Patienten. Mee awer selbstverständlech bleift eng gesamt Prise en charge vun all den anere Krankheeten, déi elo am Spidol musse behandelt ginn, och bestoen. An ausserhalb vum Spidol bleift et bei de Journalisten, datt en Deel vun hinnen ëmmer nach déi CSAe weider wäert do beschäftegt sinn, och wann d'Zuel elo vun de Leit effektiv, déi do passéieren, erofgeet, esou ass et zumindest am Moment verfréit, fir déi Aktivitéit do ze stoppen. Am Niveau vun de Garden, déi soss vun der Médecine générale iwwerholl goufen, wäerte mer ab Mëtt Mee an den ale System drafalen, soudass dann d'Hausdokteren owes an de Weekend natierlech hiren Déngscht maachen, wéi se dat ëmmer gemaach hunn, mee den Dag iwwer bleift jo dann den Accès zu dem normalen Hausdokter, deen d'Leit dann hoffentlech hunn. An wat d'Maisons de soins ubelaangt, ass natierlech effektiv eng besonnesch Erausfuerderung, well dat nu wierklech all Personnes vulnérables sinn. An och do hu mer séchergestallt, dass d'Hausdokteren eeben Accès an och déi néideg Präsenz do hunn, fir e Suivi vun de Leit z'assuréieren, soudass och do grouss Sécherheete lo do sinn. Iwwregens och wat d'Equipementer ubelaangt, sinn och d'Altersheimer genuch equipéiert, dass dat mat Sécherheet fonctionnéiere kann. Voilà, ech denken, dass dat vu menger Säit och nach kleng Präzisiounen waren. Wichtig ass, dass de Message ass, dass wéi datt déi net néideg Sécherheetsmoossnamen fir d'Prise en charge vun all de Leit elo en route sinn an datt dat och absolut noutwendeg ass, datt e Patient, deen Symptomer huet, deen iergendwéi eppes spiert, net zéckt, fir dann och déi néideg Demarchen ze maachen. Et kann net sinn, datt mer eis ganz gutt ëm all Patiente këmmeren, déi elo Covid hunn oder hätten, an all déi aner bleiwen ausse vir. Dat ass keng, dat ass sécher keng, keng, do gëtt et keng Proportionalitéit dozou. Mir wëllen eis ëm all Patiente këmmeren, dofir si mer do. Voilà, dann ass et elo u mir. Är Aussoen, Här Schmit a Madame Lenert, déi schéngen esou kloer ze sinn, datt mer bis elo, ah pardon, elo net nëmmen aus enger, mee zwou Redaktiounen elo Froe erakritt hunn. Ech fänken dann un mat deenen éischten dräi Froen, déi aus dem, vun rtl kommen. Déi éischt Fro, déi riicht sech un d'Madame Lenert, Stëmmt et, datt d'Doktere fir Är Aarbecht an de Linde-Garde zanter dem 16 Mäerz bis haut nach net bezuelt goufen elo deelweis viru reelle finanzielle Schwierigkeete stinn. Oh, do huelt Der mech elo au dépourvu. Ech sinn dovun ausgaangen, dass déi Leit bezuelt sinn. Et ass jiddefalls décidéiert a si wäerte bezuelt ginn. Falls do administrativ Retarde sinn, da wäert dat jiddefalls réckwierkend ausbezuelt ginn. Dofir, dofir. stinn ech. D'accord. Déi zweet Fro, och vun rtl, ass déi heiten, Gëlle Rendez-vousen nach, déi virun der Pandemie geholl goufen an elo an d'Zäit vum Deconfinement falen oder ass et wéi bei den Zänndrock, just d'Urgencen? Also ech mengen, dass eng komplex Fro, mat där mer eis intensiv beschäftegt hunn. An et ass kloer, ech mengen, et si Leit, déi vläicht Rendez-vousen haten, wou déi eenzel Dokteren och kënne kucken, awifern wierklech déi Rendez-vousen och misste reaktivéiert ginn, prioritär anerer, déi elo vläicht eréischt nei, also Patienten, déi eréischt nei gesondheetlech Problemer hunn, muss och déi jeweileg Doktere kucken, wéi et elo ass, wéi dat urgenceméisseg anzestufen ass, a jee nodeem dann och zäitno deenen eenzelne Patienten e Rendez-vous ze ginn. Mee dat ass dagdeeglech Aarbecht vun all Dokter, wat e muss maachen. Et ass elo vläicht e bëssen eng speziell Situatioun, an där mer haut liewen, vu que dass mer vläicht e Stau hu vu ville Leit, déi bis elo kee richtegen Accès méi zum Dokter fonnt hunn. An dat ass vläicht elo e bëssen e speziellen Challenge, dee mer eis musse stellen. Mee vun der Demarche hier ass et u sech näischt aneschtes, dat ass Partie intégrante vum Beruff, fir ze evaluéieren, wéi dréngend een e Patient muss gesinn. D'accord. Eng Fro, déi do nach drunhänkt, dat ass déi heiten, Wat ass de Moment d'Consigne un d'Doktere wat d'Testen ugeet? Vum 19 Mee soll jo un soll jo flächendeckend getest ginn. Mee wéi ass et de Moment? Gëllen do nach ëmmer Restriktiounen, datt virop bei Symptomer soll getest ginn oder kënnen Dokteren do selwer decidéieren? Also am Moment ass nach déi generell Consigne déi gëllt. Dat heescht den normalen Testing hei am Land ass deen dee reaktiven, dat heescht eng Persoun déi Symptomer huet, déi op Covid Deiten, Dir kritt vum Dokter eng Ordonnance a ka getest ginn. Dir schwätzt elo eng Rei Projeten un, wou d'Leit wäerten aktiv kontaktéiert ginn, fir matzemaachen, also déi Cluster-Testen, déi mer am Lafen hunn, oder och elo déi flächendeckend Testen an de Maisons de soins. Dat si Projete, wou wierklech op d'Leit duerkomm gëtt. Dat ass elo net esou, datt ee sech à ce stade iergendwou kinnt mellen. Dir hutt et elo iwwert déi lescht Deeg eben deen Appell zum Beispill un d'Primaner. Déi si kontaktéiert ginn, déi krute gesot, wou se sech sollen hiwennen, fir do matzemaachen. Mee fir d'Fro ze beäntweren, ganz kloer, eis normal Teststrategie, déi allgemeng gëllt, ass nach ëmmer déi vum symptomatesche Patient, deen Covid-Symptomer huet an deen deemno och dann via eng Ordonnance getest gëtt. Déi nächst Fro, et kommen der elo dann trotzdem e puer méi eran, déi nächst Fro kënnt vun der Redaktioun vum Lëtzebuerger Journal. Do gëtt gefrot, Gëtt et bei der Veterinärmedezin och ab dem véierte Mee e Retour à la normale? Jo. Voilà. Déi nächst Fro, déi zwou Froen, déi ech elo opzielen, déi komme vun dem Radio 100,7. Déi éischt Fro went sech un d'Madamm Lenert. Madamm Lenert, aus wéi engem Grond gëllt d'Méiglechkeet, fir muer de Mëtteg Material an d'Victor-Hugo-Hal ofzehuelen, nëmme fir d'Zänndokteren? Dat ass d'Resultat vu Gespréicher, déi elo gelaf sinn, well et justement beim Zänndokteschberuff besonnesch, deen ass besonnesch exposéiert den Aerosolle well en direkt um Mond vum Patient schafft. Ech kann Iech elo net méi dozou soen. Dat ass op alle Fall d'Resultat vun deene Gespréicher, déi mer iwwert dës Woch geféiert hu mat deenen eenzelne Berufsstänn.

An dat Material kritt een awer haut net einfach esou, kann ee sech net besuergen. Do ass, do huet de Staat Viraarbecht geleescht. An dat ass elo, dat kënnt elo zegutt, dass eeben d'Zenmedezin och kann erëm ufänken, soss wär dat guer net méiglech. Déi zweet Fro vum Radio 10,7 riicht sech un den Här Schmit. Wéi laang wäert et viraussiichtlech daueren, bis den Operatiounsplang an de Klinicken erëm um Stand wéi virun der Corona-Kris wäert sinn? Also mir wäerte elo an enger éischter Phas virsiichteg an all de Spideeler virgoen, fir eis erun ze taaschten, wat méiglech ass vun der Aktivitéit. Ech mengen, dat muss mer elo selwer e bëssen kucken, wat do machbar ass. Kloer ass, dass mer elo net ganz schnell op enger. Aktivitéit kënne sinn, wéi et virun der Kris war, wat och bleift. Ech mengen, dat ass déi Virsiichtsmoossnamen, déi elo sinn, esou laang wéi mir keen Impfstoff oder en effikasst Medikament géint dee Virus hunn, bleift et bei deenen Hygiènesmesuren, déi mer elo allgemeng recommandéieren. An déi maachen engersäits zwar Et sinn gewëssen Hemmnisser an eisem dagdeegleche Liewen oder wéi mer gewinnt waren ze schaffen. Op déi aner Manéier stellen se awer d'Sécherheet duer, déi mer all brauchen, fir kënnen normal ze funktionéieren an ze liewen. An dofir, soulaang mer de Problem vum Virus net fundamental geléist hunn, wäert mer net an e komplett normale Modus vu Funktionnement an de Spideeler, wéi mer se haut kennen, eriwwergoe kënnen. Ech géif vläicht just, wann Der erlaabt, nach bäifügen, dass d'Organisatioun selwer vun de Spideeler natierlech an der Responsabilitéit vum eenzelne Spidol ass. De Règlement grand-ducal huet elo de Prinzip festgehal, dass d'Aktivitéit erëm kann eropgefuer ginn ënnert deenen Oplagen, déi festgesat ginn. Mee wéi wat aprogramméiert gëtt, dat ass letztendlech um Spidol selwer, dat mat senger Beleegschaft zesummen ze kucken an och fir de Patient wierklech, Nach eng Kéier den Opruff, dass säin Dokter, säin Médecin traitant deen am beschte placéiert ass och fir dat mat him ze klären, wat usteet. Déi nächst Froen, déi komme vum Tageblatt an déi riichte sech un d'Madamm Lenert. Wéi ass d'Präisentwécklung bei de Coronatester? Ass dat gemengt um Moart oder? Ech géif mol unhuelen dat dat gemengt ass um Maart, jo wéi d'Präisser de Moment sinn. Ech hunn d'Präisser elo net auswenneg am Kapp, mee ech kann Iech just soen, datt mer eng Rei Tester kaf hunn, déi vill méi deier gi sinn dono. Et ass wéi mam ganze medezinesche Material, et ass e ganz ugespaantene Moart an dat dote si justement och déi Déi Produiten, déi rar sinn, do si vill Fluktuatiounen, mee ech kann lech awer elo net genau hei eng Moartanalys liwweren, live. Dir kënnt eis och net soen, wéi dee Präis ongeféier, wou dee läit fir een esou en Test? Nee, ech weess net, wéi vill déi Tester elo kascht hunn, auswenneg, déi mer elo kaf hate fir dee Groussen, dee grousse Projet, deen iwwer den LIH soll lafen, dat war 4,7 Millioune fir 500.000 Tester, wann ech mech richteg erënnere vu gëschter. Mee nee, méi detailléiert weess ech net, Här. Déi zweet Fro vum Här Tarbert ass déi heiten, Wéi ass d'Erfarung mat deem neien CT, dee speziell fir Scanner op de Covid 19 genotzt gëtt? Ech kann Iech do just vun deenen Entrevuen, déi ech hat, a vun de Visitten an de Spideeler soen, dass d'Leit sur place ganz zefridden domadder sinn. Anscheinend sinn déi wierklech ganz performant a mir kruten och mehrfach gesot, dass déi wierklech och Liewe gerett hunn, well se op eng ganz schnell Aart a Weis, ouni eng ze vill héich Stralung, wierklech e ganz gutt Bild ginn, wou ee grad deen dote Dat ass net de Virus, deen een erkennt, mee dat, wat e mat de Longe mécht, eebe ganz kloer um Bild erkennt. An do wor op alle Fall an alle Spideeler unisono wierklech d'Ausso, dass dat eng ganz gutt Saach war, dësen Apparat esou schnell zur Verfügung ze hunn. Déi nächst Fro kënnt vum Le Quotidien. Un d'Gesondheetsministesch Madame Lenert, Wéi ass et ze erklären, datt d'AMMD huet missten ëffentlech Drock maache fir dëst Resultat ze kréien, wou dach den Dokter Schmit, President vun der AMMD, als Coordinateur national agesat wor? Éischtens mengen ech net, datt d'AMMD ëffentlech Drock gemat huet. Si huet hir Positioun ëffentlech gemat, wat zu enger gesonder Debatt bäidréit. An zweetens, ech mengen, dat kann den Dokter Schmit wahrscheinlech bestätegen, et ass eng kloer Trennung vun de Fonctiounen. D'AMMD huet ons eng Persoun proposéiert als Coordinateur national bei eis am Haus an der Persoun vum Dokter Schmit. Mee esou wéi ech dat verstanen hunn, ech mengen, dat kann hie selwer erläuteren, ass do eng kloer Trennung elo während där Zäit, déi gëllt bei hinnen. Jo, ech kann dat bestätegen. Also ech mengen, ech hunn mäin Amt roue gelooss a mech net an den dagdeeglech Geschäfter vun der MMD agemëscht. An ech hunn, ech sinn där Aufgab elo nogaang, fir déi ech hei am Ministère sinn, an dat ausschliisslech. Déi nächst Fro, och vum Le Quotidien, Ginn et Chifferen, wivill Teleconsultatioune gemeet goufen, respektiv wivill Dokteren deen Outil benotzen? Hunn déi Chifferen, mee déi kann ech Iech och live net liwweren. Misst schonn een ufroe bei eis, da kann ech Iech se nokucken. Also se sinn net geheim, mee aus dem Steeg net. D'accord, déi reeche mer dann no an der Rei. Kënnt Dir nach, kënnt Dir eis nach Detailer zu de Maison-médicalë ginn? Wéini ginn déi op erëm? Wéi gesäit dat aus? Also wat am Moment ugeduecht ass, dat ass, datt de Mode de fonctionnement, wéi mer e lo haten, iwwer 24 Stonnen-Déngscht an der zweeter Ligne de garde bei den Hausdokteren, datt dat Mëtt Mee ausleeft an datt een do erëm géing an e Fonctionnement, wéi et virun der Kris war, iwwer d'Maison médicale, dee Relais do iwwerhuelen, mécht jo Sënn, vu que datt elo dagsiwwer d'Praxe vun den Hausdokteren normal solle fonctionnéieren an, oder jedenfalls méi normal, an doduerch den de Besoin un den Dag iwwer net, net méi iwwer eng Garde muss gedeckt ginn. Par conter owes oder de Weekend bleift, oder nuets an de Weekend, bleift et natierlech e Besoin, dee bestoe bleift, an do géinge mer dat dann iwwer deen ale System erëm, erëm aféieren. Eng weider Fro vum Journal, do gëtt gefrot, wat d'Masken an d'Material ubelaangt, Wéi gëtt hei de Ravitaillement vun den Dokteschpraxisse garantéiert? Ma ech géif do vläicht kuerz drop verweisen, datt mer amgaange sinn, eise ganze Logistik-Service, dee mer opgebaut hunn, mat deenen Akeef, déi mer gemat hunn am Kontext vun der Kris, amgaange sinn ze evaluéieren. Mir sinn do och am Kontakt mat deenen eenzelnen Acteuren, déi vun eis beliwwert gi sinn, fir kloerzestellen elo am Laf vun dëser Woch, wéi déi aktuell Besoine sinn, wéi e Material nach ëmmer kritesch ass a jo, wou, fir dass mer eise Service eng Kéier kënnen iwwerdenken. Mir hunn deen dee Service wierklech aus der Nout, och mat mat ganz vill Leit, déi sech fräiwëlleg gemellt hu fir do eng Hand mat unzepaken, opgebaut. An et ass elo den Zäitpunkt, well wéi gesot et si schonn eng Rei Wochen, Amgaangen an et sinn der nach ganz Koup virun eis. Mir mussen do enker wierklech elo eng Evaluatioun maachen, fir genau ze kucken, wat, wat ass eise Stock, wat sinn d'Besoinen, wat mécht Sënn, wou musse mir nach weider intervenéieren. À ce stade, ech weess, dass dat e bësse fir Onrou gesuergt hat, e Courrier erausgeschriwwen, fir all d'Acteuren ze froen, ob se nach e Besoin hunn. Dat war awer, dat wëllt awer elo net heeschen, dass mer kee méi beliwweren. Et ass just, et geet drëms, wierklech eng, eng gutt Vue ze kréien, wéi d'Besoinen sinn a wéi mir eis och elo wäerten opstellen an Zukunft, fir, fir dann déi Besoin, wann der nach sinn a wann dat nach muss gemat ginn, wéi mer dat kënnen bewerkstellegen iwwert déi nächst Wochen a Méint wahrscheinlech awer nach. Eng weider Fro vun rtl Radio, do geet et drëm, Kann eng Persoun gezwonge ginn, a Quarantän ze goen, eng positiv geteste Persoun respektiv och déi Leit, déi mam Infizéierten an direktem Kontakt waren? Jo. Vläicht e bësse méi explizit dozou, Dat ass u sech de Modell, wéi mer en och zum Ufank vun der Kris haten. Dat geet iwwer eng Ordonnanz vum Direkter vun der Santé. Hien kann am Kontext vun enger Pandemie eeben aus Raisons de santé publique esou eng Décisioun huelen an si ass och verbindlech. Dat geschitt op Basis vun eise Gesetzer vun der Santé. Déi nächst zwou Froe kommen aus dem Haus Maison Moderne. Combien de CDD d'État ont été sollicités par les professionnels de santé indépendants? Quel coût cela représente-t-il? Déi kann ech Iech och am Livestream net genau soen, d'Zuel. Do hätt ech och léiwer, d'Gi Winn eis d'Fro eraschreiwen, dass mer dat nokucken a richteg beäntweren. Ech weess et ongeféier, Awer net genau genuch fir elo d'Zuel ze soen. Déi zweet Fro ass, Êtes-vous certaine que la reprise des cours dès lundi prochain est une bonne mesure du point de vue de la sécurité sanitaire? Oh, ech si mat näischt sécher am Moment. Dat hei ass eng Situatioun, wou vill Inconnue sinn, wou een immens vill Saache muss ausbalancéieren, wat déi richteg Décisioun ass. Ech mengen, dat ka keen am Moment soen. Ech mengen, mir wëssen alleguerten, dass et net gutt ass, d'Kanner allze laang och vun der Schoul ewechzehalen, dass Eleven muss weider goen, mee behaapten dass een iergendwou Sécherheet huet wär bësse prétentieux zu dësen Zäiten. Eng lescht Fro kënnt och vun aus dem Haus CLT ufa. Do gëtt gefrot, Est-ce que tous les CSA restent ouverts? Il y semble qu'il y a très peu de visites à Grevenmacher. Jo, dat ass eng Fro, déi mer ons am Laf vun der Woch gestallt hunn, well d'Visitte wierklech ganz staark ofgebrach waren. A justement deen Dag, wou mer eis d'Fro gestallt hunn, ob mer net wierklech déi sollten eventuell zou maachen, du sinn se awer erëm eropgaangen deen Dag, soudass mer beschloss hunn, mir giffen all déi CSA:en elo nach bestoe loossen. Et ass nach vill Fluctuatioun an ech mengen, d'Situatioun ass nach net esou stabiliséiert, dass ee wierklech kann eng Konklusioun huelen a soen, dass et den Opwand elo net méi wäert wär, wéi gesot, D'Auerzäite gi bëssen erofgeschrauft, well et ass awer vill Opwand. Mir hunn am Moment eng ganz Rei Lignes de garde némmen op deene CSAen, soudass déi nei Auerzäite wäerte komme vun 10 bis 6 Auer owes, wat eis et erliichtert an der Organisatioun. Mee et ass wouer, dass an deem CSA manner Aktivitéit elo war ee Moment, mee et kann een et net wierklech mat Sécherheet ofschätzen, ob dat net awer elo erëm unzitt, soudass e bestoe bleift einstweilen. D'accord, vue datt keng weider Froen do sinn, soen ech Iech Merci. Merci och. Merci och.